Salut oc'h tout, man traoù. Setu an dibenn-se tremenet e oa ar GBB, Gouel Broadel ar Brezhoneg, a oa bet e Langonod. Hag an dra dibar hon oa klasket ober hag omp deuet wen d'ober a zo lakaat an dud da genstrivañ en ur genstrivadeg. Chessback-Old. Veze petra er Chessback-Old zo o meskaj awenet gant chessboxing ho poa gwelet dija ha ma peus ket gwelet c'hoazh kit da wel ar video war ma chadenn war ar chessboxing. neuze ur meskaj etre an echedoù hag aze war ur c'hoari ramzel hag hag ar back-old da lâret eo gouren Bro-Skos. Krogomp bremañ setu aze e e oa bet filmet neuze Loig Grobol gant ar re wenn a-enep Tudual Girard gant ar re zu, trugarez vras da Anna Levitt bezañ filmet filmet kement se ha kemer da fotoioù. Setu ur c'hoarion war ar c'hoari ramzel e-pad seizh munutenn hag ur wech termenet ur seizh munutenn e raint da c'hoari Bacolt, giz ma vo gwelet gant ar bremaig, setu aze hon eus un digoradur saoz-eñ evit ar poent, neuze C-pevar e pemp, ha setu kaset e zaou varc'heg er-maez gant ar re wenn, ha tu du all gant ar re sun eus un tamm re a pezhioù gwerin evit ar poent, neuze debret e pemp, aze e c'hall addebriñ met 'vije ket fin ha peogwir e c'hallfe ar rouanezed debriñ en he zu, setu e ti Euren e eskob, eskob Beseiz. Derc'hel a ra da vont o tebriñ d'he c'hwec'h. Ranez da d'he c'hwec'h en-dro. Bon, setu fentus e oa peogwir evel-just e e oa en oa bet disachet kalz tud gant an dra-se hag ouzhpenn-se e oa setu tud all a glask kaout lañs bep tro. ha evel-just e e vez diaes ar gwelet mat an holl pezhioù ken bras eo ar c'hoari-mañ. Memes tra oa bet oa bet tenn a-walc'h ar partienn. vo ket sellet ouzh ar partien a-bezh ha forzh penaos e vank tammoù aze ar fazi kentañ graet gant Loig tapet neus e C6 ha debret eo bet diouzhtu gant eskob Tudioù all. Bon sellomp bremañ eus eus un eil mare un tamm tamm dibouratoc'h er memes partien. Aze emañ prederiañ emañ ur prederiañ tudual. He c'hoari eskob get pevar. Setu un ur blegenn zo tenn a-walc'h ha ma sellin mat aze, 'z eus daou eskob a kosteer he zu, a-enep marc'heg a eskob. Hag un tourhoz a bep tu, siwazh emañ pa oa ur barr fazi me ya, debret eo Eskob hag a savfe gwelertenn studio all aze semezet o skeiñ war e benn, setu n'eo ket laouen gant e daol diboeñv met derc'hel a ra deus stourm hañ, he ne zilezo ket evit ket nebeut a dra. Setu debret ach daou. Petra vo graet gant Loig ? Debriñ a ra e-giz-feiz, bec'h d'ar roue, ha neuze achap ar roue e he feiz. Touraj-seiz evit tagañ ar c'hwec'h, evit ma vije ket dindan kwask ar roue an tour ivez hein. Tour d'e daou bec'h aze, prest da dagañ bet daou, setu eñ gwelet a rit ur morad a dud o tro-war-dro, iselet. Ha setu goude ar prantad-se oa aet da c'houren, da c'houren met doare Bro-Skos da lavaret eo ur bakol, sellomp bremañ neuze penaos voe kont ar bakol-se. Setu benn-ar-fin e ranker neuze lakaat e zaouarn tro-dro da rein an enebour, ha lakaat e benn war e skoaz. Ha n'eo ket ret gober lamm 'vel ar gourenn, met benn ar fin ar pezh zo ret ober zo lakaat enebour da ziskrogañ e zaouarn diouzh da gein, petra emaon da lakaat emañ da gouezhañ harozout war ar brenneskenn, ha gwelet a rit aze e oa bet lakaet brenneskenn dre ma oa bet un tournamant gourenn an devezh a-raok. Ha setu 'giz ma vez ingal bremañ bep daou vloaz gant e RGBB. Hag aze e tenn an traoù gwelet a rae ar glaskourien ober ur c'hliked, ur c'hliked an eil an eil d'egile. Hag aze oa kouezhet Loig, neuze ur poent oa bet evit evit tudioù all, met oa ket achu an traoù. Aze neuze gounid oa d'an hini kentañ a c'houneze daou grogad kwa benn fin. Aze oa aet unan dija gant Loig, gant tudioù all kentoc'h. Setu kroget en-dro, setu gortoz an antre deoc'h, setu da leuskelne kregiñ ganti, fival a ray, fival a ra, fival a ra, piv a vo trec'h, piv vo trec'h? Aze santout a raer ouzhpenn-se e oa daou baotr bras, ha marse e vez ket gwelet splann war ar video, met ar re-se zo, an daou-se zo korfek a-walc'h ha bras. Ha setu e oe brav da welet kement-mañ kwa. Setu unan diwezhañ aze da'm eus soñj e oa bet laosket ha n'eo ket houmañ foutet din gwelet hag eo sur a-walc'h. Setu neuze vo Benafin oa oa aet ar maout gant Loïc, oa aet ar maout gant Loïc aze. Er gouren hag e oa aet ar mor gantañ apartienne echedoù ivez ar fin dre ma 'noa gouniet ur pezh gis ma poa gwelet bremaik an eskob e g-pevar. Amañ setu ez eus daou baotr yaouankoc'h, n'int ket ken bras met o deus o deus gouronnet brav ivez. Ar re zu o deus tapet ar maout aze er gouren. Ha siwazh n'o doa ket bet amzer achuiñ ar bartienn-mañ met tenn-tre e oa aze ha neuze moa moa roet ar splet aze d'ar re zu setu oa bet rampo etreze. Bon michañs n'eus plijet deoc'h gouelezh-se kement hag ober un tamm bruderezh d'ar GBB ha michañs on o tro d'ober abadennoù echedoù ba koll chess ba koll da gwechoù all c'hoazh. Kenavo ar c'hentañ tro!